Rɛmɛ na ɔbɔfoɔ no wakɔ akɔdwo nso agu agradaa
wakɔ akɔdwo nso agu agradaa na bosom so ɛde tiafi ɛyɛ gyanan apete na bosom dan mu maame ne papa bi nkasa yɛ si a hello nyame akɔ a
Hello, Abankado. Daase brɛ, ebakyɛ o, ayɛ ama voice so so ɛma me kakra wae. Ah, na mewɔ baabi ntia. Okay.
Wadeɛ, m'ani nsa wo o. M'ani nsa wo. Agya, mo na mmerɛ nda nyina mobɔ mpa yɛ ma yɛ anɔpa wia ne anwummerɛ. Ɛbɛ honhom mu nneɛma a, deɛ Nyankopɔn de waduro, Abankado menuru hɔ. Ɛnna wofrɛ me kyerɛ me sɛ agradaa na ɔbɔfoɔ ntɔkwa bi na ɛkɔ soɔ no, ɛyɛ sunsum mu ntɔkwa. Wopɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛn?
Ma me ka asɛm bi kyerɛ wo, maka no. Metie o, agya.
Yɛayɛ adwuma wei akyɛ. Ok. Saa ntɔkwa a ɛkɔ soɔ no,
ɛyɛ sunsum mu ntɔkwa. Na meka asɛm bi akyerɛ wo. Ok. Tumi a Reverend ɔbɔfoɔ no kuta no, sɛ wofa no ɔha mu adupɛn a,

Bɛyɛ two ɛɛɛ two years. Serious.
Afei na apue ɔhonam ani. Tumi a Nana Ade Ade ayusu no, sɛ wode ba abɔnten a, ɔbɔfo ayɛ te sɛ ɔde ɛɛɛ agyanan ne dwonsɔ akɔgu abosomdan a ɛnsɛ sɛ yɛde bra ne nneɛma ne saa nneɛma no nyinaa akɔ hɔ. Jesus.
Enti nneɛma a Ade Ade ayusu no, asɛe.
A hwan na akɔsɛe no? Ma me ka sɛ bi kyerɛ wo.
Ɔbɔfo asɛe nneɛma a oyi so biara.
Jesus. Egya bi anim bio, na me ka kyerɛ wo. My God.
Hwɛ, ansa ma me nka nkyerɛ wo. Metie wo. Honhom mu wiase, anaa sɛbe Agada no a etie a ontie. Wobetumi akyere bayifoɔ, tumi a yɛwɔ a yɛde kyere bayifoɔ no. Yɛwɔ tumi bebree a yɛde hunu sɛ wei wɔyɛ bayifoɔ. Yedi kan. Sɛ onipa no, okuta kawa. Deɛ ɛtɔ so mmienu, sɛ ɛyɛ n'ahofadeɛ, sɛ ntoma anaa duku. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, sɛ ebia ne se. Deɛ ɛtɔ so nnan, adeɛ a ɛnhu wɔ wiase a wontumi mfa nhu ne sɛ, ɔbɛgya saa nneɛma wei nyinaa na adeɛ no ayɛ biribi te sɛ kawa na mmom ɔde to dan mu. Da a ɔbɛkɔ no, wafa. Na saa tumi no a wode bɛhunu saa adeɛ no, Agye sɛ woasrɛ Nyame akwati te sɛ ɛyɛ principles. Baabi a wobɛdu no, wontumi. Wontumi. Meka kyerɛ wo, hwɛ, ansa na wobɛka kyerɛ bayifoɔ sɛ woyɛ bayifoɔ, wo a woyɛ bayifoɔ, sɔre bra no na tumi a ɛdu ɛboro ne deɛ no so agu pere bɛyɛ nson atena no so, na biribi yɛ no ansa wabie n'ano. Ɛno nti na abɔfoɔ no kyerɛ bayifoɔ saa no.

Na sɛ saa tumi no a woka ho asɛm no ɛna ɔde tumi kɔwura abayifoɔ kampo no. Ɔkuta tumi, ɛm sɛ tumi ɛkuta no no, ɔyusu mu 30 percent. Ɔbɔfoɔ no.
Me na meka kyerɛ wo. Ah, tumi, tumi na ɛkura, eh, eh, tumi kan anaasɛ boronsam tumi?
Ɛhɔ boronsam tumi. Ɛyɛ tumi a nyame de ama ne firi so, eh? Sɛntwi biara, onyame wɔ deɛ ɔyi no, ɛde no yɛ adeɛ. Okay. Na ansa ɔbɛfa wo no, ɔfa wo firi baabi na ɔde wo abɛduru baabi. Na worshipping God no is in the form of principles. Onyame bɛtumi aka kyerɛ wo sɛ, Mepa sɛ mema wo tumi wei na wode kyerɛ bɛfoɔ. Saa tumi wei, afe ne ɔbaa nna, afe, ɛni mako, ɛni nkyene. Nso wo a woyɛ adwuma no, a sɔre kɔ rest nyinaa, ɛgu nkyɛn, nkurɔfoɔ wɛ nantwinam ne ade, wontumi. My oh my. Enti wontumi nnu hɔ. Eh me ɔbɔfo me ne ne hyia da. Okay. One day mehwɛ ne TV na sɛ no mɛyɛ research asɛ tumi a ɛde ekuta no. Ekura no. Sunsun mu wiase ma sɛ. Ɛno ti na mɛde gyina so a mɛka kyerɛ wo sɛ tumi a nyame de ama no no sɛ yɛkyekyɛ mu a ɔyi so mu 30 percent. Na sɛ more powers wɔ hɔ.
Me na mɛka kyerɛ agye sɛ ade kono sɛ mmoa bi na ahia fi nyame nkyɛn a agye sɛ ɔka sɛ ebia bɔne bi a wayɛ gye anaasɛ ɔnsrɛ ma wo. Me na meka kyerɛ wo nɛ. Enti deɛ agradaa ɛyɛ yi, deɛ agradaa ne ɔbɔfoɔ ɛyɛ yi, ɛyɛ wohu ne sɛ ɛyɛ deɛ baade na akɔfa ne nyinaa baayɛ. Ɛyɛ sunsun mu ntɔkwa. Maame nka sɛ ne kyerɛ. Deɛ bɛma wagye ma di ne sɛ, wo deɛ hwɛ asɛm bi firi Matthew chapter one four to eleven. Sɛnea Yesu Kristo, ɔbonsam kɔ sɔɔ no sɛ yɛn no, ɔkaa sɛ ne kyerɛ ɔse, Sɛ wone Nyame Ba no ampa a, dane ɛboɔ yi aboduro. Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, Wɔatwerɛ sɛ, 'Ɛnyɛ boduro so na onipa nam a ɔbɛnya nkwa. Ɔse, Wa, deɛ ɛtwa toɔ koraa, ɔse, Hwɛ, woahunu aha nyinaa. Wɔatwerɛ sɛ, 'Sɛ woto wo ho firi soro ɛreba a, Onyame atwerɛ sɛ ɔde abɔfoɔ ɛba abɛsɔ wo a wɔnam yɛn ɛnka mu. Ɔse, Nanso Awurade wo Nyankopɔn hwɛ. Na deɛ ɛbɛma m'asɛm yi wɔ adeɛ adi ne sɛ, Ɔbɔfoɔ mmua no bio, ɔntu abɔnten ma Nana Addo ada abɛkasa ma adeɛ ato sɛ dɛn ɔmmua no bio because tumi a ɔwɔ nyinaa wasɛe no, ɔntumi ne no nyɛ biribiara bio. Jesus. Wodeɛ mese deɛ ɛbɛma Ghanafoɔ ne wiase nyinaa agye m'adi ne sɛ, sɛ ɔkasa na sɛ ɔbɔfoɔ tumi ba abɔnten bɛkasa bio a, mede me Bible bɛto hɔ. Jesus.
Wɔne no awie, wɔne no awie yɔ.
Ɔbɔfoɔ ne no ɛne agradaa awie. O, wawie no, deɛ ɔbɛyɛ no no, me se wayɛ no awie. Sɛ akyire na ebia ɔresan bɛkɔ baabi foforɔ akɔgye tumi foforɔ de a, ɛneɛ na ɛno no. Na nneɛma a ɔkuta no deɛ, sunsum mu wiase no, ayɛ te sɛ deɛ wɔde dwonsɔ ne agyanan de a, apete n'abosomdan mu nyinaa asɛe nneɛma. Ɛna ɔbɛka akyerɛ wo. Sɛ, Sunsum mu ntɔkwa na mete wo ase a, agradaa no, ɔbɔfoɔ no adi ne so nkonim. Amen, meda ase.
Saa na ɛteɛ.

Honhom mu wiase no, obiara wɔ baabi a otumi ne honam dua no ahoɔden de koduru. Obi wɔ hɔ no a, akwankyerɛ adaduanan pɛ ontumi nyɛ. Nanso obi wɔ ahoɔden a anyame ahoɔden a ɔwɔ a obetumi de ayɛ akwankyerɛ no adaduanan a ɔnnom nsuo, ɔnni biribiara de gye tumi bi afiri Nyankopɔn nkyɛn. Ebia na wontie. Enti wobeduru baabi na ɔkyɛ mu na ɔkɔ. Yɛse Nyankopɔn sɛ tew ho. Wo yere da hɔ ɛbɛn two years, three years na wonkɔɔ ne ho, wonkɔɔ obiara ho. Ɔde pɛ tumi. Wo nso wontumi. Ɔde pɛ tumi fi Nyankopɔn nkyɛn. Ɛnde wo deɛ wowɔ ani a wotumi kɔ sunsum mu du akyire no, ɔbɔfoɔ a ɔfiri Nyame. Ah!
Asɛm a meka yi, wobata me mmɔ so mpran. Ɔmfiri Nyame a anka sɛ meba he, ka mɛka kyerɛ wo sɛ ɔne Agya Dɛɛ nyinaa yɛ pɛ, enti montwa wɔn asɛm so. Anka ɔbɛbua no. Ɛnyɛ sɛ obua wo anaasɛ ommua no, nka mɛka kyerɛ mo pɛn sɛ ɔne Aguada nyinaa yɛ pɛ, nti montwa mo asɛm so. Hmm. So ate aseɛ? Mhm. Sɛ ɔbɛbua no anaasɛ nka ɔmmua no, nka mɛka kyerɛ mo sɛ wɔn nyinaa yɛ pɛ, deɛ memahunu na meka kyerɛ wo no. Tumi ɛkuta no no, mese ɔnni so mu 30 percent. Tumi ɛkuta hwan?
Sɛ ɔbayifoɔ sɛ, me na ɔdɔdɔ ɔbɔfoɔ no.

wawie anaasɛ ɔne na wie bɛgu sane sɛ wate saa sɛdeɛ ɔne na wie wawie no
agradaa aba bɔnten sɛ reverend ɔbɔfoɔ de abosom na ɛyɛ adwuma ɔpa ɔmfa ne bible mmra mɛsoɛ ɛneɛ sɛ ɔbɔfoɔ ansoɛ a ɛbɛka sɛ osuro agradaa o anaa yɛmpa sɛ bi ɔde bosom na ɛyɛ adwuma ɔse ɔse na wakyerɛ sɛ ɛnsɛ awurade wo nyankopɔn yɛ dɛn ɛnhwɛ mhm. Na wɔatwerɛ sɛ, Ɛnsɔ Awurade wo Nyankopɔn nyɛ dɛn? Nhwɛ. Sɛ woate aseɛ? Mhm. Ɛnsɔ Awurade wo Nyankopɔn nhwɛ. Enti no, sɛ ɔyɛ saa kɔ a, Onyame ɔntaa n'akyi. Because wama nkonimdie a wo de adi fiti nipa no. Ɛwɔ honhom mu. Na nipa ni so no na wobɛyɛ deɛ bio? Honhom mu no, woasɛe no. Wama wo tumi. Na nipa ni so no, na wompɛ so anaa wopɛ dɛn? I see. Na sɛ ɔbɔfoɔ no sosɔ agradaa so wagu Nyankopɔn anim animtia. Wagu Nyame anim ase. Ɔnokora tumi a ɛkuta no Nyame bɛte so because wonni hɔ ma nipa. Onyame na ama tumi no ɔsɛ nnɛ adeɛ wei na mu atu so sa. Adeɛ wei na mu atu so sa. Eti Onyame na asoma wo. Sɛ wonya tu so sa wie a, asi. Agye sɛ Nyame no ara ma wo akwankyerɛ foforɔ.

So wate aseɛ? Ɛde nneɛma a ɛyɛ n'akyiwadeɛ a ɛmfata a ɛsɛ ɛkɔ hɔ nyinaa aka no asɛe ne nneɛma. Adeɛ a ɔbɔfoɔ no ayɛ wɔ honhom mu no no. Honhom mu no no, na adeɛ a onipa nso de di ho no, ɛba no saa a, ɛnyɛ adeɛ a wɔne wo bɛyɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛbɛka da. Wɔne wo nka. Enti saa ɔtan wei sɛ ɛbɛkɔ so saa ɔbɔ ɔbɔfoɔ ne agradaa ntɔkwa yi ɛbɛkɔ so saa sɛ wɔn dɛ sɛ ɔbɔfoɔ bɛ ɛpi abɔnten o. na ɔrepla ɔbɔfo ɔrepla agradaa. ɛnkɔ so saa ɔno ara agradaa no ɔbɛtwa so in a few days ɔbɛtwa so. Hey, how? Ɔsoro ɔbɛtwa so there is no way a ɔbɔfo bɛba abɔnten abɛkasa. Adɛn nti ɔbɔfoɔ suro agradaa anaa? Asɛm a meka no tie no yie. Mesi nyame na maa ne tumi sɛ tu onipa so asi so sa. Sɛɛ Nyame korɔ no ara no, wɔse watu ne so sa wie, ɔmaa wɔ akwankyerɛ sɛ wɔno sosɔ ne nneɛma so. Wokɔyɛ saa a, na akɔyɛ te sɛ woregye anuonyam ama wo ho, anaa wogye anuonyam ama Nyame, anaa Nyame na somaa wo, anaa sɛ Nyame tumi a ɔde ama wo no, woyɛ panin. Hi. Wote deɛ mekyerɛ no ase yie? Ya, ya, ma, mate deɛ ɔkyerɛ no ase. Deɛ Onyame akyerɛ wo no, mhm. ɛna wayɛ. Enti deɛ Nyame akyerɛ wo a wayɛ no, mhm. ɛte. Deɛ Nyame akyerɛ wo a wayɛ no, ɛsi. Nyame akyerɛ ɔbɔ Nyame kyerɛ ɔbɔfoɔ sɛn? Ɔkyerɛ ɔbɔfoɔ sɛn? Deɛ Nyame kyerɛ ɔbɔfoɔ sɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ ɔno Agradaa no hɔ no, ɛnyɛ adeɛ a ɛboa Ghana ma, ɛna ɛmmoa onyamesom. Nnipa nyinaa ahokyerɛ nti no, wɔde wɔn akoma retwe akɔ akɔdi bonsam akyi ne nnaadaa. Enti saa nneɛma a ɔreyɛ nyinaa no, mɛma woagu n'anim ase. Mɛsɛe wo, asɛe wo nneɛma nyinaa. Ayɛ te sɛ, ma, ɔ, ma menka sɛ bi sɛ ɔse, Ɔman yi deɛ, wɔno deɛ, wɔde wɔn anofafa na edi me ni, na wɔn koma de ate afi me ho. Nnipa a wɔredaadaa wɔn, ɛne nnipa a wɔretwe wɔn kɔ nsɛeɛ mu no, sɛ Nyame amma no saa ɔbɔfoɔ no tumi, Rev. Amma no ankɔnka saa nneɛma a ɛkuta no no a, ɔbɛkɔ so asɛe Nyame mma saa ara. nti ɛno na ama agradaa no ɛno na ama reverend ɔbɔfoɔ no ɛte sii mu honhom mu a ɛde abufu aba me na maa no saa tumi sɛ tu asomasi so sama no nti watu agradaa so sa wie watu ne so sa wie onyame asɛm ɔne maa no no wawie wɔne no awie Wasɛe ne nneɛma a ɔwɔ nyinaa. Hmm. Ada da ne tumi biara bio. Onni tumi biara bio. Hmm. Deɛ aka biara bɛyɛ naadaa ne nneɛma a ɛmfata. Ɛno nti ɛna ɛsɛ meba meba wo sɛ deɛ aka biara bɛyɛ naadaa. Ɛnaadaa. Ɛsɛ kasa bio ɛnam sɛ ɛbɛyɛ naadaa. Ne na meka sɛ ɔbɛyɛ naadaa. Nnaadaa. Nneɛma biara a wɔyɛ no nnaadaa. Mese asɛm no asi. Mfie mmienu ana abie. Nneɛma a ɛkɔ so no. Afei ne yɛn. Ɛyɛ adeɛ a onyame. Onyame ɛma ɔbɔfoɔ kwan sɛ ɔnkyerɛ mu deɛ ɛkɔɔ so honhom mu wiase a. Ɔbɛkyerɛ mu. Ɛbɛgye mo nsɛm. Ɛbɛgye mo nsɛm. Hwɛ, nneɛma rekɔ so, na mese, Yɛn a ɔbɔfoɔ no, sɛ ne tumi mfiri Nyame a, anka me, odiyifoɔ Asare Kama, oo, ka mɛkyerɛ no baabi a ɔfiri, na afei ama mo nyinaa moayɛ dɛ moahu bi. Ɛna mɛka akyerɛ wo, mese, tumi a Nyame de ama no no, ɔnuse mu thirty percent, in percentage wise. I'm telling you.

Ɛnna mɛka akyerɛ wo sɛ, sɛ Onyame ma wo tumi bi a, tumi no, yɛwɔ baabi a ɛkɔduru. Ok. Ɛno no, na mo, ewiase no, adeɛ baako a mɛka ne sɛ, sɛ wo no ahoɔden a wowɔ a wode bɛkɔ akɔgye saa tumi no, o, yɛse yɛakɔnkyene adaduanan, ɛnom nsuo, ɛnidi, wontumi. Ebia wo agyimi koraa wontumi. Ebia wo Nyame koraa mfrɛ wo saa. but onipa nankasa no ɔwɔ the charism of that. na sɛ ɔbɔfo ɔtwe a watwe wobɛkɔ mu a na ɛwɔ aseɛ o. Mhm. ɛna mɛka kyerɛ ɔno sɛ woyɛ adwuma na sika ɛba nkurɔfoɔ we nantwinam ɛdi aduane dɛ na wo se wopɛ tumi afiri nyame nkyɛn nti mhm. wonni bi ɛnyɛ obiara na ɛbɛtumi memfa sika ma wondidi mmee na memmerɛ so ate aseɛ eti Yeah. yɛn no no obiara wɔ baabi a ɛna hoɔden ne n'ahonim tumi de ne kɔdu okay na sɛ in spiritual realm no mo- ɔ- wo level no ɛkɔ sɛn me me level no menduru ɔbɔfoɔ wonnu ɔbɔfoɔ baabi a mehwehwɛ tumi a mennuru no okay baabi a memehwehwɛ tumi a mɛba akɔdu no Aha. nneɛma a ɛwɔ sɛ nyame hia firi me nkyɛn no mennuru hɔ okay So ate aseɛ? Mate, mate aseɛ, mate aseɛ paa. Ɔka nokorɛ. Ɔka nokorɛ. Nya deɛ a ɔma wo ho so. Wamama respect wo paa. Wamama respect wo paa. Na si biribi a ɛwɔ mu na mekyerɛ wo nnɛ no. Ɛnya deɛ Reverend Ɔbɔfoɔ ɛbɛba abɔnten abɛkasa bio. Ɛno nso nkyerɛ sɛ osuro Agada. Adɛn? Deɛ ɔbɛyɛ wayawie. Wawie asi. Actually, actually, yes. God is good. God is good. Nyankopɔn soma Mose sɛ ɔnkɔ ne Misraimfoɔ ɛfiri Kana asase so no. Yeah. Adeɛ na Nyame bɛyɛ no na wayɛ wie wɔne Mose awie. Enti ɔhene ne sɛ Farao sɛ mema ɔmo nkɔ. Ɔmo sɛ yɛate. Na Nyame de ahoyɛ afoforɔ aba. Ɔmo sɛ ɔte mema ɔmo nkɔ. Ɔmo sɛ yɛate. Afei ɔte mo nkɔ. Ɛwɔ hɔ ɔte daabi ɔmanfoɔ no sɛ adɛn nti na ɔmo ɔmo akɔ na hemfoɔ na ɛbɛsom yɛn. Mm-hmm. Ɔse mo wɔn nsan. Ne nyinaa na Misri nfa Israelfoɔ yɛ din wɔ Misri mu asase so. Adɛn nti na na wɔn nka sɛ Onyame se yɛn kɔ nti yɛne wɔn de bɛbɔ adi ani akɔ? Deɛ Nyame bɛyɛ no ayɛ wie. So wate aseɛ? Ma ma to aseɛ ma to aseɛ paa. Deɛ nyame bɛyɛ no no ayɛ wie. Eti deɛ nyame sɛ ɔnyɛ ɔbrɛ no ɔbɔfo ɛnyɛ agradaa no wayɛ no awie. Wontie ne da, womfii ne da. Ɛnyɛ suro na ɔbɔfo osuro agrada. Ɛnyɛ suro na osuro no meka kyerɛ mo mo presenters deɛ mese nyɛ suro na osuro no nyɛ suro ne kyerɛ I'm telling you ɔno no pɛ biribi asuro deɛ a onyame tumi a rɛbɛ ɔbɔfo kuta no ɛno ne gya atɔ no soɔ a wɔka sɛ dedededededede kaish kaish kaish kaish ne na meka kyerɛ wo

Wow! Wow!
Mese, Masere wo ho saa? Asɛm no atiatim. Wasa ne nneɛma nyinaa, na na mekyerɛ mu sɛ ɔde ba wiase yi asetena yi mu a ɛte sɛdeɛ abosonnan no, wɔde agyanan ne dwom so apete hɔ, bɛhwɛ ɔbɔfoɔ asɛe ne nneɛma a ɔwɔ nyinaa. Sɛ ɔte asɛm a meka yi, ɔbɛgye akyinnye a ɔno ara pa ɔnyɛ biribi no nti.
Sɛ ɔbɔfoɔ bɛgye akyinnye, ɔbɛgye Nyankopɔn akyinnye a, hwan a? Dabi!

Nyame akoa. Enti no, ɛnyɛ nyɛ obiara ne obi mhm. saa kɛkɛ. Nyɛ nyame honhom na ɔde ma nipa no. Yɛ honhom pa ne ɔhonhom bɔne. Na honhom pa no nso koraa ne honhom bɔne nyinaa grade wom. Enti tumi yɛ Nyankopɔn na ɛfiri soro ɛde ama Reverend Ɔbɔfoɔ no. Ne kɛsi so bio sɛ ɔfam percentage wise a ɔha mu mpɛn a ɔnyusu mu 30. Ɔbɔfoɔ tumi a Nyankopɔn de ama no no ɔnyusu mu 30.
Sɛ wopa a, wo ara interview no. Sɛ obi ba asare bi bɛka sɛ Nyame tumi a ɔde ama wo nnu so nni kɛse. Ɔbɛka mu asɛm akyerɛ wo. Wopa a, bisa wo no ara. Sɛ obi awu, Nyame nnipa bi awu, ɛsɛ Nyame tumi a ɔde ama wo kɔnnu so mu kɛse percent. Wobɛhu sɛ meyɛ nokwafo. Obi asɛm. tie mu ntɔkwa a ɛkɔ so wɔ ɛyɛ agradaa ɛna ɔbɔfoɔ ntam yɛdeɛ ne ɛfa no sɛ nɔɔma ntɔkwa na asɛm na aba ana agradaa nso aba bɛkyerɛ n'adwene ana ebi a wei ka wei na wei ka wei tɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ ɛyɛ honhom ntɔkwa afei na ɛpii honam ani

Yo. Meda ase.
Nyame nka ho. Nyame nka ho. Meda ase paa Nyame nhyira wo. Ei! Wiase na hɔ kɔ wo. Me se nnura wahu. Wonu sɛ meyɛ kyingyifoɔ paa amankra do. Wa mo yɛ awɛ sɛ me me meyɛ kyingyifoɔ papa papa papa papa papa. Meyɛ kyingyifoɔ paa. Adeɛ a mema wonhu bi m'abrabɔ mu da yɛ.